ברוכים הבאים, Welcome, א פרייליכן חנוכה, צו די סעווען פרינסיפלס אוו סוקסעס, און היינט גיימער רעדן פון פרינסיפל פייוו אוו סעווען, וואס עס איז דעסיזשען מעיקינג, ס'איז סתם זייער א סימפל זאך, אוודאי זאלסטו מאכן א דעסיזשען אין זאכן אין דיין לעבן, באט יו וויל בי סורפרייזד וויפיל מענטשן קומען נישט אן צו די הצלחות וואס זיי דארפן אנקומען נאר וועגן זיי האבן נישט געמעסטערט דעסיזשען מעיקינג, און איינער וואס איז נישט די קלוגסטע מענטש, וואס ער ווייסט נישט צו סאך, אבער ער ווייסט וויאזוי מען מאכט דעסיזשענס, אפילו ער מאכט נישט אייביג די בעסטע דעסיזשענס, האט סאך מער טשענסעס פאר הצלחה, און ביי די וועי דאס איז לכאורה פארוואס שלמה המלך זאגט לא לחכמים לחם, ווייל א חכם האלט אין איין איבערטראכטן נאכאמאל און נאכאמאל, האב איך געטון די ריכטיגע זאך? איז דאס די ריכטיגע דעסיזשען? איז יענץ די ריכטיגע דעסיזשען? איך ווייס אויף מאל א מענטש קומט אריין אין גראסערי און ווייל ס'איז דא צוואַנציק אפשענס וואס צו עסן פאר פרישטאג זיצט ער דארט פאר א שעה און ער וואקט ארויס מיט גארנישט, ווייל ער קען נישט מאכן קיין דעסיזשענס, איי נעם עפעס און גיי, אבער אפשר איז עס די ראנג דיסיזשען, אפשר וויל איך נעמען עפעס אנדערש, טראכט אריין ביי דיר אין דיין לעבן וועסטו זען די הצלחות וואס די האסט איז געקומען בעזר השם ווייל די האסט געמאכט א דיסיזשען, דאס מיינט נישט אז די גייסט נישט מאכן ראנג דיסיזשענס, איך האלט אין איין מאכן ראנג דיסיזשענס, אבער יו העוו טו מאוו אן, מען דארף מאכן א דיסיזשען, אז די מאכסט א דיסיזשען גייסטו אויך האבן אסאך ריכטיגע דיסיזשענס בעזר השם, א מענטש האט א געוויסע מין דעפארטמענט וואס וויל עפענען אין זיין ביזנעס און ער קען נישט דיסיידן צו יא צו ניין, זייער גרינג פאר א מענטש צו זאגן כ'האב נאכנישט דיסיידעט, און איך גיי עס, איך טו עס נאכנישט ווייל כ'האב נאכנישט דיסיידעט. מען טראגט אריין א געוויסע מין אקיופעישאן, א געוויסע, א געוויסע ארבעטער, א געוויסע עמפלויער, עמפלאי, נישט קיין חילוק וואס, און דו קענסט נישט מאכן קיין דעסיזשן. דו טראכסט, זאל איך מאכן די אינוועסטמענט, זאל איך נישט מאכן די אינוועסטמענט? און כ'האב אלע פעקטס אין פראנט פון מיך אבער איך קען נישט מאכן קיין דעסיזשן. וואס טוסטו? מאכסט נישט קיין דעסיזשן. וואס געשענט לקבוע דעם ווען דו מאכסט נישט קיין דעסיזשן? אמאל ביסטו געסעיווט געווארן פון א נישט ריכטיגע זאך, און אמאל האסטו נישט געהאט אן אפערטוניטי וואס דו וואלסט נארמאל געהאט. סוקסעספול פיפל לערנען זיך אויס וויאזוי מ'מאכט דעסיזשנס. א דעסיזשן אז יא, און א דעסיזשן אז נישט, אדער א דעסיזשן אז איך קען אויף דעם נישט מאכן קיין דעסיזשן, איך לייג עס אוועק פאר א יאר ארום צו פאר ווען דו לייגסט עס אוועק, אבער נישט פלעין ס'זאל ליגן אין דיין קאפ ווייל כ'האב נאכנישט דעסיידעט, דאס נעמט דיך אוועק מענטל ספעיס, ס'נעמט דיך אוועק מענטל ענערדזשי, און דאס איז א רעסעפי פאר נישט מצליח זיין אויף די וועג וויאזוי דו קענסט בעזר השם מצליח זיין. זייער אסאך מאל זע איך ווען סטודענטס קומען אן צו די אפשענס אינקאם פראגראם און זיי קענען נישט דעסיידן צו יא צו נישט, מיין דזשאב אסאך מאל איז צו פושן די מענ נישט צו דזשוינען און ס'איז נישט געמאכט פאר יעדן איינעם און איך פוש נישט קיינעם צו דזשוינען אבער איין זאך גיי איך יא פושן א מענטש מאך א דעסיזשן ווייל רעד דיך נישט איין אז דורך דעם וואס דו מאכסט נישט קיין דעסיזשן ביסטו נאך מסופק דורך דעם וואס דו מאכסט נישט קיין דעסיזשן האסטו געמאכט א דעסיזשן צו לאזן זאכן קלארער אין דיין קאפ, סאו טריי צו מאכן א דעסיזשן, און די זעלבע זאך ווען מען נוצט אינטערדאס די טו ענד א האלף טויזענט דאלער א מאנט גאול אויף א פֿינף און צוואַנציק טויזענט דאלער אקאונט וואס דו קענסט אליין פאלאוען, און דו קענסט מאכן א דעסיזשן אויב דו זעסט אז דאס איז א זאך וואס קען דיר העלפן אין דיין הצלחה, סקען דיר העלפן מיט דיינע גאולס, מאך א דעסיזשן אז דו ווילסט אונז אויך דזשוינען, אויב דו זעסט אז ס'איז נישט פאר דיר, מאך א דעסיזשן אז ס'איז נישט פאר דיר, אבער טריי צו מאכן א דעסיזשן, און בעזר השם אזוי וועסטו האבן אסאך הצלחה, קענסט ארום קליקן ערגעץ לעבן די ווידעא און טרעפן די לינק ווי דו קענסט קוקן פאר מער אינפארמעישן פאר די פראגרעם פון די טו ענד א האלף טאוזענט דאלער א מאנט אינקאם גאול. א פרייליכן חנוכה, לוקינג פארווערד טו סי יו בעזר השם אויף פרינסיפל נאמבער סיקס פון די סעווען פרינסיפלס אוו סוקסעס.